CBA China rak leng tawntu hmunkeikap kip ummi Lai hritlai ka miphun hawidawt hna nan dam dih hna maw ti kha ahhin kuttlaihnak ka van tuah hna. Tutan ah biachim dingin tlangtar in ka van tuah duhmi cu Falam khuachung ah non stadium kha minung zakhat hrawng kha atu ralhrang he rianṭuanṭi ding le ṭhu dirṭi dingin an rak kai i Nizaan ah khan minung zakhat hrawng lut ti thawng kha kan theih. Mahka kong zong kha na ceih he lai. Tutan ah kan dothlennak pau dothlennak ai thok hnu in biatak tein kan van ṭhawng la maw ṭhawng lo kan van ti hrawng ah ti bantuk in ralhrang nih an van kan nam ve i uh, hmunhma zeimaw zat zong an rak kan chuh. Cucu a kan chuhnak a ruang cu minung minung tampi nih pakhat le pakhat maw kan i phurh lai sihmanhsehlaw maw ai phurh dingmi cu nangmah le keimah kha kan si ko. Phu hruaitu mawhphurh kha kamkhat ahcun a fawi ngai sihmanhsehlaw miphun pakhat a si vemi hna, miphun pakhat identity a ngei vemi, miphun pakhat sinak a ngei vemi Chin miphun na si ve ko cun nangmah kha mawhphurh law keimah kha mawhphurh u sih law cucu nih cun kan miphun a ṭhawnnak ding le kan miphun hmailei kar a hlannak ding kha a biapi cem si ko ti kha a hmasa zong van chim chih ka duh. Mi pakhat thangchiat le mi pakhat va soisel cu a fawi ngai nain kanmah a thangchiat le kanmah a soisel bel tu hi cu mi zapi nih kan hman lomi si i cucu cu mi pakhat kan miphun a tlak cham tikah maw kan miphun hruaitu thangchiat si loin kan miphun a ṭhawn lomi kha nangmah a thangchiat ve law nangmah a soisel ve law ti kha nangmah le kau in a hmasa ah a van i zoh ta ti kha ka hen van chim zong ka duh chih. Tutan ahhin aa van chim ka duhmi cu Falam khua chungah aa cozah rianṭuanmi hna aa SSP Mi Aung Hlain nih uknak lak hnu in aa CDM a tuah duh lomi upa aa CDM a tuah duh lomi kha aa minung zakhat kha an kir ti thawng kha ka hin hmanthlak he zei he ban lang he cucu a dik maw dik lo ti ahcun a dikmi si minung zakhat hrawng khan kir le hi kong hi pehtlai in van chim ka duhmi cu zeidah si ti si ahcun uh, CB nih CB a timi hna Chin hriamtlai phu pakhat a si ve mi CB Chin Brotherhood a simi hna nih Falam uh, Falam cu Falam khuapi cu mahte zalennak hmu dingin mahte zalonnak hmu dingin a hramhram i uknak a lami sac ralhrang kan ti lai maw a min an van thlen nu SSPC kan ti lai maw makha kha doh ding khan rak i timtu a si i a luan ciami April ni kul ni nga ah khan rak lak si Falam khuapi i sac ralhrang pawl cu rak lak si makha ah khan Non-CDM a tuah duh uh, CDM a tuah duh lomi uh, cozah rianṭuantu hna cheukhat kha an zuk phiak ve i kale mio an zam hna kale mio an vai dor hna i takhan kale mio a khan an vai dor ma cu tikah ralhrang kha van tei si ve i mi ralhrang an lak nak dingah hin tutan hai van ru ok ngai mi cu CB ai te mi hna nih

SSP, sac ralhrang hna nih an van kan lak ṭhan vemi, an van chuh ṭhan vemi hna ni le caan hi Ap kum thong hnih le kum kul le kum ruk April thla ni kul le ni nga ah khan a si ve. A van la tong theng ngai kum khat hnu ah. Le Kamkhat ah van ruah ṭhan ve dingmi cu hi CB nih Falam khuapi ralhrang ummi hna ṭhionak dingah an rak i timhlamh hi thlaruk in thlaruk in thla sarih faikal lakah a rak si ve. Kum sang ngai an rak tim tuah ve. An kah an nawr hna lukkhe sau tak tiang kha an kalpi. Ah an la kho ti lai lo maw ti tiang kan van ti lio ah Makha a van si lio ah khan Falam ralhrang hmunkhuarnak cu an van lak khawh ve. Le cu ve bantuk cun atu ralhrang hna nih hin SSP Mi Aung Hlaing a nau le te a fa le te kan ti lai maw? SAC nih khan an van kan namnak hi thlaruk fai si ve. Thlaruk fai bak chung an van kan nam ve i thlaruk chung bak ah tawngta kan si khawh tawk in Chin ralkap ai timi hna Chinland ralkap hna nih a kan kham. Mucu ahcun CNDF nih khan uh, an a tel ve. A dongh lai te an van kan nam khawh lai ah khan Chin Brotherhood ai timi hna phu komh hna kha an van a tel ve i minung sawmthum sawm fai nih khan van tam ve an van kan bawmh ve i sihmanhsehlaw bawmh zong ah a tlai deuh cang i zeiti awk tha an van kan nam ko letu tena hin ka rak chim lengmang bantuk khan aho idea le ho plan dah si hlo tling lai ti mi kha chim pek mi cu zeidah si ti sia cun a atuan bia kan thei peng mi kam khat lei ah ralhrang lei attention do thlen nak ai thok ka CNDF i advisor na ai tel chel mi pa a hlo atling kan ti ko lai le Van zoh u law, van zoh hna usih, van ruat hna usih law, tuten Falam an luh khawh i thla a thlam hmanh liam rih lo hi. Thla khat hmanh van si hlan ah ralhrang nih hmunhma le umnak hmunhma tete kha zung tete pawl kha an van thian i online ah an van thian, ah an van post. Ah mipi thinlung laknak ah khan an van ti ko sihmanhsehlaw cu ve ṭhiamṭhiam in kamkhat le van nawr i zumh awk an ṭha lai maw ṭha lo timi kha nan van ruah dingah chim ka van na duhmi hna cu zeidah a si ti si ahcun thlan rawn hrawng hrang hakha lei kam hrawng hrang an kalnak hmunhma le vei vialte kha inn le lo hna kha an van khang thluahmah ko kho falam khuachung cu Hmunhma cu an van thianh len nain hmunhma cu Falam khua chung i zungthutnak ding hmunhma cu an van thianh len hmunthur te pawl kan thian len tiah online in an ṭin len nain Falam kiangkap inn le lo cu an duh a cuahmah i mipi nih um ngam loin an zaam. Tarnu an thah ti tiang zong kan theih. Cu bantukin CDM a rak tuah duh lomi hna Aa, hi uknak ṭhalo a lami cu na sinah rian kha ṭuan duh lo tiah midang nih an an kaltak cuahmah lo ah an kaltak cuahmah lio ah mah pumpak zawnruahnak miphun zawnruahnak ngei loin minung zakhat hna cu atu tan ah Falam ah Kawl ralhrang nih lunglawm tein an don ve hna i lunglawm tein hmunphiat ah rianṭuanṭi dingin van zoh ko hna ulaw hi nan puan te zong hi an ei ko hi aw. a ka puan e zei e tim lo he tutan ah hi nam puan ten ei pangpar he zei don nak an tu ko le kan chim long mang bantuk in chu hlan ah zeidah kan rak chim bel zeidah CNF CNA cu ralhrang in nan tang ti tiah pakhat le pakhat kan pu pakhat le pakhat rak ka soisel a si ti si ahcun tu ten ah hin mi zeidah ralhrang he a ṭang ṭi le zei ralhrang he hauthla rian ṭuan ṭi ding ti ai thawh inn le lo a kaang cangmi hmeinu hmeipa ngakṭah buangro kan biakinn le kan inn le kan lo zong a khang dih i kan vok la kan ar tiang dih a celh lomi hna minung sinah tutan ah ahodah kuttlaih in rian ṭuan ṭi ding ai timmi khua le ram le miphun dah kan si, peng le tlang dah kan si timi kha a check hna usih. Thil a fiangmi cu thil cu thil dik cu zeitik caan poh hin duhsah ceu mo tin a ra i zeitik caan poh duhsah ceu mo a ra a ra a ra i thil dik cu thil dik nih a daw chinchin ko. Cu hlan vialte ah CNF CNA cu ralhrang he na chawnbia le ralhrang he an ṭangṭi tiah zeitindah Warah phianh tiang kan tuah thluak ṭawlnak tiang kan tuah ti rih si ahcun van zoh ko u mihi lio ah hin mihi cabuai nan ṭialmi lio ṭhutdan i nan ṭial liomi hi Falam nan lak khawh lio i nan lak khawh lio ah mihi hi CNF nih ralhrang hna cu cabuai ṭhutden an hlut hna ti tiah khan uar ah phianh an rak tuah. Hi konglam hi ṭha tein dothlatnak ka tuah ka tuah i namah CNDF ralbawi le pastor pahnih nih ka chimmi cu zeitindah an ti ti si ahcun mi hi ṭhutden a latu hna hi CNO upa an si. CNO upa nih an lak i Mipi thluakṭawlnak le mipi nih CNF CNA hi zum ti hlah seh ti duh ah biakinn ṭhutden lungpi in ti maw Falam kiam kap i ṭhutden biakinn ṭhutden bak khalnak le amah te bak nan kut an ṭialmi si tiah mithmutu pastor le namah CNDF ralkap lila nih kan chimmi si. Tuaktan u Sian-aw upa zeitluk tlin hlah nan ruahnak rak chiat. Nan thil tuahmi rak chiat. Mi nan play dan le nan mipi hna nan hlen dan hi zeitindah a zoh rak chiat. A hmasa cema khan cun zeitindah nan tuah? Ti si ahcun CNFCNA cu Kawl ralhrang he na komi thli tein an chawn an bia ṭhutdan tiang he CNFCNA nih an hlutmi hna si tiah uar ah phenh nan tuah cu pin lo ah zeidah na tuah rih surbung cu CNFCNA nih an hrawk dih i CNFCNA nih an hrawhrel ti tiang nan chim khakha thil dik semaw kan von dawi lengmang te a si lo tuten zongah kan van dawi than i mi hi thu sik hi cho si ralkap sakhan nan rak lak lio i wara phiatnak ah mipi sin nan rak timi cu mi thutden hi biak in thutden falam kiang kap i falam khupi kiang kap i biak in thutden nan lak i sian au upa nih nan CNO upa nih uarah phiannak ah mi thluak ṭawlnak ah CNF CNA hi zum hlah seh tiah tutan ah heh tiah mi sin an chim le tutan ah a van langmi cu thil fiang a langmi cu namah CNDF ralkap lila le nam pastor te lila nih kan biakinn ṭhutden an lak le an ṭial timi kha ṭha tein ka han a kan chimmi si. Thildik cu thildik nih duhsah ceumo te an a dawi hna. Cu hlan ah nan mipi hna nan hlen ning hna le nan mipi hna nan rawi hna ning hi atu tan ah an fiang lai dah ti ka ruah. Cucu zeidah si rih? Falam, thlapi, thlaruk chung Thlapi thlaruk chung Falam a lut dingmi ralhrang kham lioah ziah hi ralhrang khamnak dingah thazaang kan ṭhawn hau i biatak tein kan kilven hau timi ruahnak nan ngei lo. Tlangaunak zong ka khat hmanh nan chim lo. Nan aw a dai. rit te thi bangin nan thi i hnachet bang nan hna nan seh nan mit nih ngacho car khi nan lo ngacho car ka van ti tep ngacho car khi a mit ai au nan khum lo nan mit cu nan mit nih nan lung nih a theih nain falam kham falam a rak lut dingmi kawl kawl ralhrang kham dingmi ti nan theih ko nain nan mit nih a hmuh nan thluak nih a theih nan thinlung nih theih dih nain ka khat hmanh nan mipi sinah hi dohthlennak thazaang a ṭhawnnak dingah pakhat hmanh ka kha na lo nan hmur nan chip hlan lio bantukin thil dik hi kan thu khawh la ti kan ruah men lai sihmanhsehlaw thil dik hi Thuh awk ṭha ti lai lo dingmi si. Falam nan lak khawh ka lio ah ṭhusikeih, hichosi, hichosi nan lak lio ah zeitluk thla nan bia puam, zeitluk in thla ka na lawmhpi hna, sihmanhsehlaw nan bia puam ning le nan thinlung a puam ning le Zeitindah a si? Khah. Kumpi kum khat chungah Falam khua chungah mipi luh khawhnak ding le Falam mipi hna an in an lo rawkmi le an inn hmunhma vialte hong hu ding le an inn le lo ah lut kho ding in si an u upa nih lai nan rel lo ruangah tutan ah kawl ralhrang nih battak te an van kan nam ṭhan i tutan ah zeidah a si kha cozah hmun cozah ser dingin amah ralhrang lila nih kan lak ciami ah hmunhma kan lak ṭhan cucu zei ruang dah si kan zapi tein kanmah hmunhma kanmah area chungah mi zei bantuk chok hlah ula mi zei bantuk tel hlah ula kanmah area chung te cun kanmah cawlcang te kan cawla kan timi kanmah lungpuam in kan puam kan puammi kanmah seihchiah tein kan seihchiah sawmi kanmah thinlung puam tein kan puam sawmi ruangah tu ten ah hin kan mino pawl hna nan mino pawl hna nan ralkap hna siseh ni in lalo hna le nan thisen nan thlet mi an thisen an thlet mi le kutke le tlamtling lo le cholawa di heu se zet da kan di million million bak do kan di o Falam laknak ding khan nan leiba men nan laknak leiba hmanh nan cham thlu rih lo macu ah tu ten ah atu kora hrang nih an van lak ṭhan i cozah ser ṭhan ding in mipi laknak an van auh hna non CDM pawn a phan lai cozah zung kha an van thianh khom lai i mipi kirnak ding kha an van tuh ko lai kha tuten zong ah Hi te bantuk a um van lak le ziah Peter Thang te se, Timi Thun te se ah van thawng van thawk te nan dai ko teh ziah nan aw nan chuah ti lo mipi hna nan thachia hlah uh hihi hmun le hma nan pekmi nu le pa nih nih inn le lo nan hlutmi le Falam khuapi miphun luatnak dingah Chin miphun kan luatnak dingah nan hlut vemi nan kal takmi hmun le hma hi nan fale te thazaang na kan peknak thawng kan rak lak e tutan ah kan thazaang a van der deuh ruang relrum lonak ah tiah mipi sinah sawmnak le thazaang peknak le thathawhnak zong takhat man nan chim ti lo dai dim dep ten cucu a fiang komi cu hi hi ya hin namma lila tu ni hin hi hi falam hi kan kil koi kho lo i nu le pa hna kan kir tar kho ti lo i tiah Nanmah lila tu hmanh nih tu a kirmi tutan a kirmi hna nih le nang ah hin nanmah zong hi a tel ve u law chim awk ṭha lomi si. Mi thisen le nunnak i lente kan na celh sual si ahcun cucu ṭih a nungmi si. Mi fapa, mi fanu, Thisen in nunnak in lente nai celh sual si cun cu thisen nih an dawi lai na ti chin na fa par ti ang dawi dek la. Ka an lut cang cozah ser ding an kalpi cang cucah cun zeitindah nan tuah her cu nan tuah her mi cu zeidah si doron in kal hno hnaw lo bom thlak no thluma ko hnaw zeicatiah cun nan fa le te nan ralkap na kan mipi nih hmunhma an pekmi zei ah rel lo i mi thisen le nunnak a pekmi Chin miphun nunnak zei ah rak rel lomi cu zeidah Chinram ah kan herh hnga? Ralkap ke lu cun a har lai. Tuchan ah mino pawl nan fimthiamnak in Suicide drone zong tampi a ser khomi CNDF, CNO zong nan si. Suicide drone zong tampi nan hmannak video lawng maw nan langh te lai ziah. Tutan ah nan dohmi hmunhma nan lak ciami ah cozah ser ṭhan ding in an van kan nammi Khah cozah rian tu ngantu mino minung pawl an rak kir cang hi. Mi cheukhat nan pi le nan pu nan u le nau zong na tel men lai ka dong tu ahhin kha zeitindah ṭuanvo nan lak lai ti cu ka hin ka na zoh ko hna. Mi tampi nih kan rak hngah hlang hna. Cucaah cun tutan i zei, zeidah ka chim duh cem? CNO upa pawl nih nan thinlung put le nan ziaza hi mah le mah dohnak ding le mah le mah i soiselnak ding le mah le mah I ralnak ding ahcun kan aw-an le kan bia a lianngang nain tutan ah kan dohmi kan ral taktak tiah kan dirhnawhchem tak kan dirhnawhchen taktak a simi mi awnglai le a fale te rual. Falam khuachung ah an lut i cozah, cozah rian zong on ṭhan ding in cozah zung vialte an thianh viar i cozah zung vialte ah lutlai pawl, cozah rianṭuan pawl, minung zakhat le nan pi le pa u, nan upa, nan u le te hruaitu zong atu an kir cang. Mah cu zeitindah nan tawlrel lai timi hi Chin mipi nih kan i zohmi hna a si. Zeitindah nan tawlrel lai? Zeitindah nan kalpi lai? Nanmah nih uknak cu nan hruai khawh lo tuk ruangah maw ti bantukin kawlra nan kirter ṭhannak ṭhanmi hna maw si? Silo sile Mi thisen le nunnak in nan fanu mi fanu fapa nunnak pek in mi fanu fapa in thisen ai celhmi hruaitu dah na si ruangah ti bantukin ah Falam khuachung zong hi an luh khawhnak si. Cuzacun CNO upa hruaitu hna zong tutan ah nan aw aan a lang ti lo. Ramleng lei supporting zong CNFCNE kan a soinak, Chinland Council kan soinak ahcun kan hmurka le kan bia cu a tui. Chin miphun a hleicelin Falam le Falam Hakha Thantlang ai soisel cem kan si biaknak lei zong ah ai rem lo cem phun ai rem lo kan si biaknak lei a mission riantuannak lei zong a ṭhawng cem le tiah kan atanain ai soisel cem a lung ai ruang lo cem muikhat um a du lo cem cu kamma kan so hoi tuak nau si Hi kan a soiselmi nih hin kan miphun luatnak pakhat hmanh hmuhmi um lo. Kan a soisel lengmangmi nih hin kan miphun kilven khawhnak ding kan mipi vialte hna, a hleicial in hruaitu upa vialte hna, mipi caah kan dir nan ti le Falam mipi caah kan dir nan ti, Falam luatnak ding caah kan ti nan ti le atu ah ziah khoi Falam mipi an him khawh ti ṭung lo. Falam nan lak ciami zong him khawh ti ṭung lo. Mi pakhat pakhat pakhat kan i soi. Mi pakhat le pakhat kan i soisel. Asinabil tein zeidah a chuak? Kan i soiselmi nih kan i do. Pakhat le pakhat kan i soisel. Cucu zeidah a rak miak ti sicun kan ral a simi tu nih khakha kan i soiselnak thazaang te kha a rak i lak i zeitinthlah an lak ah hin ka lu khawh lai timi te dawh a rak lak la tu tan ah Falam khuachung nan lak cia mi thisen le nunnak million in a million in chawva dih le thisen nunnak zeizat a dih mi dawk kana soisel kamah lakmah kamah he te kana soisel online ah bia kana do kan hun la kam hma ah tiah thutdir kan a thlauh kan a tile atu a kan derthawmnak kan soiselnak kha ralkap nih khattelei kan ral simi nih thazaang a van alak la tu tana vuk ti a kan tam le tu tana falam chung zong an lut kho an lut kho i an lu zar ni khat baka kha chawza rin tuan ding an ving kir tar thluma ko hna hi kan thei ko su Cucaah cun mipi hna kan miphun phunkhat kan si ko ahcun miphun pakhat ai timi hna Khrih biaknak zong pakhat Pathian pakhat a zummi kan si ko hna caah khan soiselnak in thazaang a ṭhawnnak um lo pakhat le pakhat a dirpi i pakhat le pakhat a bawmh in pakhat le pakhat hmunkhat kal in pakhat le pakhat thazaang chuahṭi in a ṭhawng dingmi kan si timi tu cu a lam pakhat um. Nang bu kei bu tim loin kan ral pakhat a simi Chin miphun a luatnak ding le Chin miphun kanmah tensalonnak kan hmuhnak ding kan dohmi pakhat te ahhin ziah kan thazaang kan fun ko lo. Dothlennak kan tuah kan ti politic a thur a hnawm takmi kan chat. Pakhat la pakhat ani ek si kan ti kan pu. nan rak ti langmang mi nan rak pu langmang mi hna tu ten ah cun a phi langmi cu kha Falam lei kan media, uh, media cheukhat pawl zong zeidah tutan ah bia nan chim ṭhan ti lai. CNF CNA cu Kawl ralhrang he an ṭang ṭi ti nan rak puh langmang nan puh langmang na le tutan ah mi zeidah a ṭang ṭi taktak e mi zeidah Kawl ralhrang hi hmunkhat te a rian ṭuan ṭi ding in kha zohman khi a hmai penh ning khi Kawl ralhrang hi ṭangṭi dingin hmaipenh tein lunglawm tein a tlung ngammi thlanrawn hrawnghrang khoi nan unau hna i nan khang cuahmah lio nan nih an kir ngam cu cu uh. Cucacun hihi Chin miphun kan rak soiselnak ni le Chin miphun pakhat le pakhat kan na dohmi nih hin kan thazaang ṭhawnnak bang nan chuahpi le lo. Kan politic khelning, a thurhnomh ning le kan pengtlang le kan hmunhma, kan vaichuh ning le kan vaindekelh ning kha Hotel nih kan bul le kan hma ti ah heh ti kan aupi len le tutan ah hotel nih kan kil khoi kho ma? Kan kil khoi kho lo cu. Mi cawnpiaknak le fale te cawnpiaknak midang cawnpiaknak ahcun zei bia dah kan hman tawn? Tarpa nih fale te au hna le funghreu pakhat khiahter hna khah an ti funghreu pahnih khiahter hna khiah khawh sna belte a dawng tein a khiahter hna le a khiak an khiak kho lo. Sihmanhsehlaw na na funtom ah cun a kiak kho lai lo timi kha mi cawnpiaknak le mi va cawnpiaknak le mi va cawnpiaknak cu kan hman ngai nain kha a chimtu lila upa hruaitu vialte tutan ah nanmah lila zong nan hmang hna maw? Kan hmang hna maw? Tutan dohthlennak i kan kan ṭhawn lonak a bik cu upa hruaitu hna pakhat le pakhat nan lung nan duhmi a min in Kawl ralhrang doh ding sac mi awhnghlai in a fale rual doh ding in nan i timh nain nan i timhmi taktak hi zeidah a si mah nih hmunhma kau deuh va lak i kan hmunhma tam deuh kan kan lak i ti online va chimi fundraising va tu khu men men atak taka kha kha zang van hrim van hrim le kan der thom nak kan soi sel nak belte kan nam le kan di chu minute kan khan tung lo chu cha chun i soi sel le i thang chiat le amul pho hi kan chimi phun i hrel chang thau si la hun khata thong deu kan hau si ti kha avan chim ku du chu cha chun tu ten ka bia rak ngai mi na ka chim mi hi tuten ah emotion zong tam ai tel sul le a rak ngai thiam lo nan lungtlin si le mi dang sin zong rak hrum kho cheu ti kha aman chim bu du thai zan kan tong than tela chung tham than hang